זאל יעדער איינער זיך באנייען, אנהייבן, איך גיי אנהייבן יעצט יעדן טאג א דף גמרא, א דף גמרא דאס איז א שמירה פאר די לעבן, א דף גמרא איז א גוטע פלאץ ווי מען קען זיך באהאלטן פון פראבלעמען, א דף גמרא איז מייגן און מציל אויף א מענטש, איך פארשטיי עס נישט, איך וועל זאגן די ווערטער, איך בין אויסגעמוטשעט, איך וועל עפענען די גמרא, איך וועל זאגן די ווערטער. דא וואו מען זעט, מען קען זען א א ס'איז דא קליפס, היינט גייט אלעס מיט קליפס, די מחותן ווייסן וואס מיינט קליפס. איז זעהט מען ווי רבי חיים קנייבסקי זיי כאפען עס אפ ווי ער הייבט אן יעדע ערב פסח נאכאמאל די תורה זיצט ער מיט א גמרא מיט א שמייכל מיט א אימיטעישן א מענטש זאגט דרך הלימוד זאגט הייבט מען אזוי אן מיט א ענוועלאופ און ער פארט אראפ זייער שיין א שמייכל הייבט אן איי מען סאקויער נשמע זייער שיין צו זעהן מיט א ענוועלאופ א פרישקייט ווי א בחור ווי א בחור. יא יונגע בחור הייבט אן יעצט שס, דאס דארף מען אונז אלע נאכטוהן, אלע נאכטוהן גייען מיר אנהייבן יעדן טאג א דף גמרא, ביסט פארנומען דארפסט דאס פיקסן און דאס פארעכטן, ערשטע זאך צופרי, דאס איז געווען א חידוש מרעיש, נאך שחרית, ער האט געוויסט אז ער איז זייער א מענטש מיט אסאך טערדעס, האט זיך נישט אויפגעהויבן פון פלאץ, פאר האט געענדיגט דעם דף גמרא וואס איז געווען אין בארא פארק, עס איז געווען ברית'ן, שמחות, און לאנג האט מען געווארט, נאך די זיידע שטונדע זיצן אויפן פלאץ און געענדיגט דעם דף גמרא, ערב פסח, עס איז א פארנומענע טאג, מען האט אלע דארט געווען און געזען, שטעלט זיך נישט אויף פון בענקל פארן דף גמרא, איך קען נישט, באלד, שפעטער, מארגן. נעם א גמרא יעדן טאג, היינט איז זייער גרינג, היינט איז דא שיינע גמרות, גמרות מיט פינטלעך, גמרות מיט נקודות, גמרות מיט פירושים, יעדער איינער וויאזוי ער וויל, איינער פארשטייט קען ער פארשטיין, איינער פארשטייט נישט, ענליך זאגן די ווערטער, בפרט א אינגערמאן דער זוכט א וועג וויאזוי, א פרוי, געווענליך בדרך כלל, אז די אינגערמאן קומט אהיים און ער איז נאר פארנומען ווי די עסן. און ווידער שלאפן, און ווידער דאס און ווידער יענץ, הייבט אן מיט די צייט ווערן אביסעלע פארוואלוולט, מזולזל אין די אויגן פון די ווייב, אין די אויגן פון די פרוי. אויב א פרוי זעט נישט ביי איר מאן קיין שום זאך פון תורה תפילה, דארף עס אפילו זיין א פרוי וואס קומט נישט פון קיין שטוב פון לערנען, האט נישט צו טון צו זי איז א בת תלמיד חכם צו נישט קיין בת תלמיד חכם, ס'הייבט אן ווערן. אויס שטוב, אבער אז מען זעט ווי די אינגערמאן פרוי זעט ווי מיין מאן לערנט, קוקט זי ארויף אויף אים. עטס הערטס אינגעלייט? איך ווייס אסאך אינגעלייט ווען מען האט גע'טענה'ט מיט מיר, דו קענסט נישט מיין ווייב, מיין ווייב דארף נישט קיין לערנען, זי איז א. זי וויל גיין שאפינג, זי וויל פאן, זי וויל. אלע מינע נעמען, איך ווייס נישט ווי דו רופסט עס אן, נו איז דארף נישט די סארט זאכן. כ'פאלג, פאלג, פאלג, פאלג, ווארט, ווייז ווי ס'דארף, דארף עס נישט, זאגט נישט גארנישט. נאך א שטיק צייט קומט ער מיר זאגן, wow, כ'האב געהערט ווי מיין ווייב רעדט צו א פרענד, זאגט מיין ווייב, מיין מאן לערנט, כ'האב אזוי ליב צו זען ווי מיין מאן לערנט, זי האט זיך אונטערגעהערט א טעלעפאן ווי ער רעדט צו איר, סתם, ער האט געזעצן און געלערנט, און זי האט גערעדט אין קיטשן, צו איר מאמע, מיין מאן לערנט יעצט, אזוי שיין. פאר אים האט ער נישט נישט יעדער איינער קען זאגן שכוח איך האב עס ליב דאס איז די מציאות א פרוי האט ליב צו זען ווי די מאן לערנט.